jaduong' nie dala to ojadoho kata ka ok en e dalane to en rawera mapod nie dalagi, en gi simba dalagi kacha pok owuok oko mo ogero kare mo ogero dalane. kendo oh, masira to kindaki masira mar tho nyalo monje to jadoho to inyalo yudo ni seche moko oh, jaode matin nyasaye okawo to jo, jaode maduong' pod nitie oh, otimo nadi kwero mage ma nyaka okale eka oh, odhi nyime gi ngimane ma kawaida modog e ode od dhako maduong'. Eh, nyikwa Ramogi Ajwang', adwa puonjou chik moriere kabisa kendo kit luo gi timbegi maber. Chiegi matin kotho e dalani, kiseike, kik idhi ot dhako maduong' kata ot moro machielo. Bed abeda e odi ka, tiger ot moro oko kaka kumba, ot matin. Odi mothoyeni be kik inindie. Koro odni iger od mo ma lum matin chon ne iluongo ni hindu. To kisegero hindu ok itok ode machiegni gi dho liende kanyo ne midakie midakie. To kisedak kanyo to obiro keloni lek chieng' moro kane uherore kode to okeloni lek ni un kode e achiel. to kok okeno ni lek mano tiende no kuni pod oweyi marach omaki kani in en ng'ama ne uthagore go mane ni thage kata kane uthagi to uchare onyalo maki kata higa achiel to higa achiel ni kik okon koni gi kocha da ywe ywe kode mos idwar idwar jodongo mariek to mi manyas moro tiluokori kata inang' to obiro biro to ayo ketoni ka un kode achiel ka un kode achiel biseneno ni un kode achiel ma piem to ae kiny tiwuok tidhi thurgi tero tipini thurgi kisetero tipini thurgi to imi gweno kocha thurgi dak chiege mothon kosemi gweno mathuon kata madhako to ibirogo i dala ka tinego gwenoni tiluongo jowadu ma ikawo dhako moro moti kata wadu dhako moti teri tero tipni kocha kinde machon no to ka uduogo to dhakoni mabiro tedo gwenoni tuchamo ichamo gwenoni kod jowadu moko. Jomoseneko be idwang'o jowadu moseneko kuma kuma mondegi nitie da. To kusechamo tiek atieka kanyo. Mana ka in kanyo. Ka in e ot kanyo. Uh, mana ka pod in mana kama kama kama iwachono. Eh. Uh, uh, imanyo o joweteni ma bende mondo ne gim, shida ma intiere ni gisekale gisekale e, kata jaode moro noseiko moseiko ni itero tipo tero tiponi itero ko osegoli agola wach mani iwacho mar eh, mondo mi ileke ni unie achiel cha mano koro e, e, e, e, e, e gima ne joluo wacho ni jaodi ogoli i agola oliria ogoli iria eh, ogoli iria yagola yagola eh, ogoli yagola eh, kosegoli yagola eh. mano tiende ni mm, weche osebedo mabeyo Mabeyo. sechego eka koro itero tipo itero tipo sechego kisetero tipo eh. koro eki migweni duogo godo migweni duogo koro eka jothur gi nyago ga chiegi motho ni ng'eyo adier kata min mare guon nitie wami gweno ni ng'eyo adier ni nyarwa ogolo chwore ni yagola Ogolo chuore ni Okay. chandruok. Aha. Eh, Koro ka. Ka kisetieko mae ma uh, nitiere oboke moro miwacho ni bende imiyo ng'ato to tiyo godo. Mano ka nende ok okeloni eh, lek. lek cha. Ka ok okeloni lek piyo piyo ka nene ok kodwa ni mondo otweyi, Hmm. Nitie magaja, nitie kech kata ka chiegi otho to nitie joma mon kodi. Mm. Wadwaro ni mondo otudi kod chiegi ni Mm. mondo kik i- il- il- oluwi piyo. Mm. Koro nyaka irang kuom joma riek, jodongo mariek ma bende menyo ni to chiegi ni ang'o momiyo ringi to nene werore. Samoro tude nitie ma anyuola moro otudi kode kata nyieke moro otudi kode badine ok dwari dwaro ni mondo ichandri kanyo nyaka chop itho to tude kodi koro ok obi biro kuomi ni okelni lek ni un kode achiel To
ka ai wachopo kuma iseduogo mikelo tipo, Mm. Koro kisetieko mano miduogo momi gweno cha, gweno cha itimo nade? Gweno miduogo go cha. Gweno miduogo go no ikawo ka gweno no tibiro go e ode kuma kuma nothoye ni. Mm. Tiemi tede e ot ot mothoye ni mitede. Tichame.
Tichame. Gi jo gi go weteni. Weteni ma bende mondegi pok otho. Mowetene ma mondegi otho. Bende ose, ose, Nyasaye osekawo. Eh, to ka oh, inwang'o wadu moro ma mene bende jaduong' ma bende chiege nosetho, Mm. nyene dhano bende oluoroga gik ma hamago. Mm. To ikawo gwenoni, ti- itedoni kod mama motedi tipni moa iriani, to en ema oted en ema ne otedoni ka kata chiemo kata ka chiegi otho ka chiegi otho to ing'e ni Oh. dhako mo- moti ema tedoni chiemo in ok imul chiemo to ka onge itedi iwuon to kisetedi iwuon to nyasaye nyalo ywayo kata osiepni moro to biri ot kata iyudo kuchiemo to uchiemo achiema Tok mano to koro inyalo anyala dok e od eh, Dhako maduong'. Tok mano kosegine ne tibet kanyo bang' muda matin kata ndalo aboro Mm. kikwano chokene kikwano choke mag ng'a mothono ae bang'e iwuok kanyo tidhi tumo anjawo gi nyiri maoko Idhi ke. idhi ke I- i- i- Irango moro Idhi ke- idhi rango tikego. moro mikego oko kata ma iba moro Ehe. To kiseke. Eh. To koro kiduogo titieko ndalo ang'wen e odi. Ken ng'ama dhako tieko ndalo adek, ken ng'ama dichuo to dhako tieko ndalo ang'wen. To koro ya ka ae iduogo ibet kanyo ndalo aboro ni koserumo ya kidok e odi maduong' cha idhi kocha. Koro kane ise Yawoni koro inyalo uso kisekewo oko tiduogo mane od Yode ka. od od ode kanyo ka- od madhi- od marahemni miduoge titieko ndalo adi Ndalo adek kisetieko ndalo adek to koro inyala nyala inyalo wuok tidhi kama ihero kata i odi odi machielo kata ka in gi mon mang'eny kata ka in gi mon mang'eny to koro ok ochuno ni ok Eh. mano ok ok- ok oketi ni nyaka idog manie ot maduong' maduong' idhi adhiya e ot mihero mihero